Selâm alâykum dostlar. Bugün elimde Eskender Fazılnıñ Secde adlı şiiriy cıyıntığı. Bu kitap. Biñ doquz yüz doqsan sekiz senesi Tavriya neşriyatında Aqmescitte basılğan edi, neşir etilgen edi. Ve bu cıyıntıqtan men şiiriy şekilde yazılğan Vay-vay anam qayası efsanesini oqumağa isteyim. Bu Qırım efsanesinen, asılında Qırım efsanesinen bağlı, bu süjetke bağlı bir eser ve onı Eskender Fazıl böyle şekilde bizge bağışladı. Vay-vay anam qayası, efsane. Kiriş. Yorğun küneş mor deñiznen savulıqlaşıp ufuqlarnı allandırıp batqanda, Çatır dağdan esken yeller qoqu saçıp, vadiylerde melem olıp aqqanda, yeşillikke çomğan köyler çıraqların endi-endi tutaştırıp yaqqanda, Eñ acayip efsaneler doğa eken efsaneviy ve qadimiy Qırımda. Efsaneviy, unutılğan devirde qaçı boyu Qoş Degirmen köyünde pek şefqatsız bay Topal bey yaşağan, ömüründe o eyilik yapmağan, iç kimseden utanmayıp, qorqmayıp, halq aqqını azmanlarca aşağan. At yerine ögüz, deve yerine köylülerni yekip saba namaçqa, qamçı urıp öz toprağın sürdürtken Allanı ve padişanı tilge alıp ah degenni astırtqan darağaçqa ah degenni çubuqlatıp öldürgen. Topal beyniñ qarardan tış zalımlığı tez arada bütün ilge tarqağan, köylülerge onıñ qoyğan salımları yüreklerini yaralağan, tırnağan, namus, vicdan ne olğanın bilmeyip, çoq qızlarnı qara dertke oğratqan, iç kimseniñ közyaşını silmeyip, Çoq evlerniñ baht-ocağın omratqan. Irğatlarğa degenini yaptırğan, Carlılarnıñ cılavına toymağan, Mına böyle şu şefqatsız topal bey Köylülerniñ taqdirinen oynağan. Cinayetçi ceza çekmey iç qalmay, Etmişleri içün lânet topal bey Halqnıñ qara qarğışına oğrağan, Qara qışta feryat-fiğan qoparıp, yüklü yürgen yaş qadını yüreksiz eki oğul, egizlerni doğurtqan. Olmağan şey efsanede aytılmay, egizlerniñ köbegini keskende şaşıp qalğan çoq şey körgen Ebanay, deşet, aman, qol-ayağı qaltırap, qorqqanından eti-teni seskengen, lâkin qartiy körgenine inanmay. Qorqu sarğan Ebanaynıñ yüregin, doqsan üç yıl yaşap dünya yüzünde o yüreksiz doğğan bala körmegen, ömründe qıyanetlik etmegen, iç bir kere uyup şeytan sözüne loqsalarnıñ aqqına o kirmegen, ne de olsa, toplap esin başına, merhametli, tecribeli Ebanay, yaş ananı oğullarınen hayırlay, Közün aydın, devlet qondı başına, lâkin özü aqiqatnı aytalmay, pek qıynala, içi-bağrı qaltıray. Vaziyeti ğayet ağır qartiyniñ, körip turıp aqiqatnı aytmasa, qart alında çoq günâhkâr olacaq, qorqqanından o bu alnı gizlese, telükeli sırnıñ üstün açmasa, amma bilsin, köy ne alğa qalacaq? Biraz oylap, aq çekerek yürekten, Ağla, qızım, ağla, degen Ebanay, oğulların ekisi de yüreksiz. Abdırama, ögün almaq kereksiñ, oğursızlıq bastı yurtnı ayamay, büyük zulmet başımızğa tüşecek. Bütün gece ağlap çıqqan yaş ana, Qaydan keldi ya bu belâ başıma, ne yapmalı? Aqıl ögret, qartana! Tez yardım et, pek yalvaram men saña! Ne yamanlıq ettim ya men Allağa, Nasıl etip dayanayım bu alğa? Yüregimni çıqarayım yerinden, Qurtulurum rezaletlik şerinden, Buz-bütünley sabiylerge bereyim aq qartanı. Topal beyge ne derim? Qayadan da ağır oldı şu derdim. Nasıl etip yer yüzünde yürerim? Kerek olsa, özümden vazgeçerim, Canım ile bu öz borcumnı öderim. Çoq oylanmay, niyetinden qaytmayıp, Ebanaynıñ köz yaşına baqmayıp, qol köterip Tañrısına yalvarğan, dua oqup, tövbe etip şu gece büyük ümüt, işanç ile erlerce yüregini köküsinden çıqarğan, qoyıp onı da sıcaq töşekke abaylıqnen bölgen eki kesekke, Eki kesek, eki yarım yürekni, bütün añı, canı, sıcaq qanınen, tek anağa belli olğan usulnen, Sabilerniñ kökregine tezliknen yerleştirgen merhametli elinen, soñ negedir külümsirep quvanıp, teren-teren ana köküs keçirgen, soñki kere Sabilerni emizip, öpüp-sıypap yuqlatıp, dünyasından keçingen. Şaşqan qartiy çapıp çıqqan azbarğa haltıravıq sesçiginen bağırğan gece baynıñ yüklü yürgen qadını ecüz-mecüz egizlerni doğurdı, hanım körüp sabiylerniñ alını yanığından öz-özüni öldürdi, çağırıñız Topal beyni sarayğa, qulaqları eşitsinler sözümni, yeter endi, biraz bassın özüni, vaqıt keldi, zalım açsın közüni, Baqsın, körsin qorantasın alını, belki endi talamaz köy halqını. Hızmetçiler başlarını egeler, at oynatıp yetip kelgen Topalbey qamçısınen qalpağına toqunıp, oñğa-solğa qamçı sallap sogunıp, tar qapıdan içerige soqulıp, qabalıqnen Ebanayğa böyle dey, Ey, Ebanay, cadı, obur, etneci, yürek asla kerekmey bay oğluna, bay balasın baxtı qılıç ucunda. Açma sırnı, vayvalanıp bağırma, Carlılarnı azbarıma çağırma. Et bir dua şu sevimli Tañrıña, Taqat bersin balalarnıñ qoluna. Keregiñ ne? Söyle, tilki ayneci, Qarabacaq, tilenci ve fitneci. Balalarnıñ alına sen acınma, Tez ol söyle, ümütiñden qaçınma. Qadınımmı? Sanki qadın qıtlığı, Ölgen olsa, rahmet olsun canına. Mına altın, az boynuna coymasın. Ömrüñde asıl altın kördiñmi? Endiden soñ barem aşqqa toyarsıñ, al, al deyim! Al degende al da! Qartayğanda carizlikten ne fayda? Tiliñni tıy! Pek ıncınğan qartiy, ğazap-kedernen, zalım beyge til qaytarğan nefretnen. Ey, Topal bey, tap o qadar qabarma! Qorqmaysıñmı yalan, böten aytmağa? Nafle yerde qart canımnı ağırtma, izin ber sen maña evge qaytmağa. Añlamadıñ, añlamaycaq ömrüñde. Altın, kümüş, faqat baylıq degil, can! Yahşı bil ki, Qaçu boyu köylerinde. Alma uzaq tüşmey deyler dalından. Ebet, bunda büyük mana, ikmet bar. Ne hulâsa çıqardın sen alıñdan? Ökesinden esin coyğan Topal bey atqan-tutqan delilerce quturğan Eban aynıñ qartlığını sıylamay, ırğatlarğa çubuqlarnen urturğan. Azlıq etti bu zulumlıq degenday, bekçilerni oña qarşı sıttırğan, Qarçığada tazılarğa talatıp, aqşam üstü azbarından quvdurğan. Yollar boyu ağlay-ağlay ebanay barıp yetken qaçınıñ oñ capına, horluğından pek yorulğan olsa da, abdest alıp dua oqup cılanğan, bütün gece sandır aqlap, ıñranıp, olıp keçken vaqianı hatırlay, Çubuqlarnıñ yarasına çıdalmay, tañ atqanda ayırılğan canından. Yıllar keçken. Beslenilgen egizler, qayğısız ve qasevetsiz öskenler, oyunlarnı qılıç, qamçı, oq ve yay, baba qanı damarlarında oynay. Babası da iç kimseden qorqmayıp, tek zalımlıq ve aramlıq etkenler. Köyden köyge qara haber ketirip, qaçı boyu at oynatıp kezgenler. Qoş Degirmen köyüniñ eñ çetinde Topal beyniñ sarayından avlaqta, ecüz-mecüz egizlernen bir künde, eski alçaq ağ balçıqnen aqlanğan, Pek canpiygen bir haneli evçikte tul qadınçıq naçar qızçıq doğurğan. Unutbaylap, büyük arzı isteknen qıznıñ adın Zeliha dep qoydurğan. Köylülerniñ quvançlısı olsun dep beşigine qatmer güller oydurtqan. Yavaş-yavaş yıl artından yıl keçer, Zeliha bir dülber qızğa aylanğan. Emeginen, ırız, namıs, sazınen köydeşlerniñ sevgisini qazanğan, künden-künge dülberleşken, nazlanğan, kimerde bir tüşüncelerge dalğan, dudaqları pişken qızılçıq kibi ketken sayın şerbetlengen, ballanğan Zelihanıñ qara iri közleri atlılarnı Egerimden endirgen, baldan tatlı aqıl-ane sözleri köydeşleriniñ yanığını söndürgen. Onıñ nazik, lâkin çeber elleri halıq, kilim, fırlantalar toquğan. Onıñ yırcı, sevgi tolu lebleri özendeki aqqan suvnı toqtatqan. Aqıl, vicdan, nezaketke kelgende, Zelikağa baqan közler qamaşqan. Qaytarmağa oynağanda, külgende, Maña küldi! dep yigitler dalaşqan. Çoq yigitler oña aşıq olğanlar, bir çoqları körmey çette qalğanlar. Vadiydeki eñ aytuvlı oğlanlar Zelihanıñ Mecnunları olğanlar. Gugumını basıp sol yanbaşına bara eken çoqraqtan suv almağa. Qoş gülçember kiygen emiş başına kelgen sevmek ve sevilmek çağına. Gugumını bülür suvğa daldırıp hoş aenkli yırlarını diñlegen, gizli sevgen avcı Asannı añıp, hayal sürüp, sağınıp, de beline, de boynuna sarılıp yüreginiñ ta töründen eñlegen. Soñra dostu çoqrağını alğışlap, ince nazik sırlarını duydurğan Namlı avcı Asanına bağışlap, sevgi yırın uydurğan. Sevgi çoqrağı. Bugün kene, güzel çoqraq, keldim saña, Yüregimniñ sırlarını aytmağa. Tatlı-tatlı aenklengen şen suvuña Can-göñülden Qanıp-qanıp baqmağa. Nice türlü duyğular bar hayalımda, aytam saña, episini diñleysiñ. Sen ömürlik dostum oldıñ ayatımda, menim ile quvanasıñ, eñleysiñ. Yırcı çoqraq, avcı asan kelse saña, onı sevgi türkü ile qarşıla, yüregimniñ sırlarını yırla oña. Sen bizlerge baht-seadet bağışla. Aydı, endi yarınğace sağlıqnen qal, yırlarıñnı toqtatmayıp sazıñnı çal. Men kelmesem, diñler seni köy qızları, köyümiznıñ emeksever yıldızları. Bey balaları bir kün avdan qaytqanda Zelihanı körip, atlarından engenler. Meseleni qısqa etip aytqanda, esirlikke onı lâyıq körgenler. Küçügidey, menim qulum olacaq, faqat menim degenimni etecek, büyügidey, sus sen yaramaz, alçaq, tiliñni tı, şimdi başıñ ketecek, Küçügüdey, Sen ne dediñ, ne dediñ? Tekrarlaçı degeniñni bir daa. Belki, özüñ toyğandırsıñ canıña? Qılıçını çekip alıp qınından küçnen urğan ağasınıñ cavruna. Aqşamğace dögüşkenler egisler, amma kimse ğalip çıqıp olmağan. Ahır soñu, elde qılıç tutalmay serilgenler yerge, nefes alalmay. Eslerini toplağan soñ başına zaya kötek etkenlerini añlaylar. Soñra barıp qaynaq çoqraq başına tayanğanlar onıñ suvuq taşına. Büyügi dey, Baq ya sen o qara bacaqqa! Qaracaday qaçtı bizden uzaqqa! Toqta, toqta, cilvelenme, nazlanma, sen ep bir ilinirsiñ qarmaqqa, tüşersiñ o bizim qoyğan tuzaqqa. Küçügüdey, qaraca dek qaçtı deysiñ? Aytayıq, bardır da onıñ da bir sevgeni? Eñ iyisi, onı sınap baqayıq, altın-kümüş, büyük bayliq adayıq. Meseleni özü çezsin, bozmayıq. Aqiqaten em aqıllı, em dülber, yañılmayıq, aqıldan da azmayıq. Kimni seçse, oña baqar ve küler, bundan soñ da, eger lâyıq sanmasa, altın-kümüş zenginlikke baqmasa, qorquzırmız. Soñ oña da qanmasa, qırsızlarmız. Tar aylançıq soqaqta. Aqşam üstü Asan avdan qaytqanda, Zelixanı yolda körip toqtatqan. Selâm berip izin ala dertlerini aytmağa, yüreginiñ sırlarını açmağa, kadeçığım. Aqşam, saba, tañlarda, dağda, avda, uçurumlı yollarda, avdan evge qaytqanda, töşegimde yatqanda, açığını aytqanda tek bir sensiñ. Közlerimniñ aldında. Doğrusını aytqanda, inan maña, aşıq oldım men saña. Razısıñmı menim yarim olmağa? Bugün quda yibereyim anaña, dey de, avcı baqıp Zelihanıñ yüzüne, bekley onıñ cevabını, sözüni. Asan ağam, muradınız elaldır, Ebet, ebet, can-yürekten inanam, amma sizge men bir şeyçik aytamam, men çoq şeyni añlamayım, bilmeyim, men çoq şeyniñ manasına yetmeyim. Siz. Anamnen bir söyleşip baqıñız, anayımnıñ razılığın alıñız, meseleni aletecek anamdır, o ne dese, menim içün qanundır. Vay, keç oldı, anaçığım bekleydir, dey de, Baqıp onı soluna, revan ola yoluna. Bir kün köyge apansızdan ağalar at oynatıp, ot patlatıp kirgenler. Zelihanı qamaçavğa alğanlar, bayle qadap, onı sınap körgenler. Könmegen qız altın-kümüş mercanğa, egizlerge yaqın bile kelmegen, Qast etseler bile, onıñ canına baş egmegen, indemegen, külmegen. Aşalanğan, ökelengen oğlanlar qılıçlarını qınlarından çıqarıp, Zelihanı qorquzacaq olğanlar, yaqınca kel! açuv ile çağırıp, ğazaplanıp qızğa baqıp qalğanlar, Zelihanıñ nefret tolu közleri qılıçtan da, keskin-mergin sözleri egizlerni tüşüncege qaldırğan, qılıçların qınlarına saldırğan. Kettigince şaşmalağan egizler, Zelik ağa, qırıq sesnen degenler, Senmi bizni begenmegen red etken, senmi bizni sersem etken-delirtken, barsın saña bunı afu eteyik? Razı olsañ, şunda alıp keteyik. Yigit degen yigit böyle yaparmı? Öksüz qıznıñ yüregini yaqarmı? Siziñ kibi aydutlarğa yar olmam, yesir olmam, aşşalanmam, horlanmam, dep, Zeliha fırsat kelgen bir añda evge qaçıp, esirlikten qurtulğan. Saba erte, daa küneş doğmazdan ata horaz qırıq sesnen çalğanda, gugumını basıp sol yanbaşına köy ğururı çoqrağından qaytqanda, ağa-qardaş qolaylı bir arada, tar ve tena aylançıqlıq soqaqta, arqan atıp Zelihanıñ başına, qulaq asmay onıñ közyaşlarına, qol-ayağıñ baylâylar da qayırıp, Soyulacaq qozu kibi mañratıp, imkân bermey ağızını açmağa, aşıqqanlar köyden tezce qaçmağa. Acı-acı ağlap-sızlap Zeliha yüreginen dua etken Allağa Rabbim, meni özüñ qurtar belâdan, berme meni qaba qanlı qollarğa, pek yalvaram, faqat saña işanam, secde etem, yüregimnen inanam, ayırma sen meni ğarip anamdan, Sabiylikte öksüz qaldım babamdan bütün ömrüm Seniñ qolun olurım gece-kündüz saña dua oqurım Qabul etsen qurbanın da olayım faqat qurtar Anaimnen qalayım Qavi arqan şart kesilip üzülgen Zelihanıñ el-ayağı çezilgen Ya Allanıñ mücizeli qudreti! Asla bitmez saña halqnıñ ürmeti! Şu fırsattan faydalanıp Zeliha tekrar-tekrar dua etip Allağa, qaçıp ketken cellâtlardan uzaqqa, muqaytlıqnen tüşmeyim dep tuzaqqa, Mücezige inanmasañ, sınap baq, Qulağına küpe sırğa etip taq. Mücizege şaşıp qalğan tuvğanlar yerge inip, duvuldağan atlardan aç tazılar qaracanı quvğanday yekilgenler Zelixannıñ artından. Quvıp yetip, saçlarından tartqanlar, dört örmeli qamçılarnen urğanlar, yerge yıqıp, qollarını burğanlar, ayaqların tepme urıp qırğanlar, Qorqu sarğan Zelihaniñ yüregin, mına-mına yulqacaqlar ğarıpnı, biri yırtqan onıñ yipek anterin, digerisi pancalağan vucudın, ğarıp ana evlâdını eşitip, közyaş tökip, feryat-isyan köterip, yüregini yüksek tutıp qolunda, Köyge, qızım, qaç! dep köyni kösterip, egizlerniñ yolunı tez kestirip, çapıp barğan Zelihanıñ yanına, Vay, vay, anam! Vay anam, pek yoruldım, anaçığım, ateşlerde men yanam, zulumlıqqa nasıl men dayanayım, lânetlerniñ qul yesiri olğance, qoparılğan gül çeçekday solğance taş kesilip yolda qatıp qalğaydım, vay, vay anam, vay anam, aqıl ögret anayım, nasıl etip belâdan, cellâtlardan qaçayım, yatıp seniñ tiziñe sırlarımnı açayım, Asan, Asan, Asan çoğım, qaydasıñ? Sevem, sevem, sevem seni dediñ de, Yat ellerge sevgiliñni berdiñ de, Ah, Asanım, Asanım, ah, cançığım, N'apayım, seni qaydan tapayım? Sen yanımda olğaydıñ, Berir ediñ cellâtlarnıñ payını, Alla bersin egizlerniñ belâsın, öksüzlerni ağlatqanları içün, carlılarnı horlağanları içün ekisi de taş kesilip qalsınlar, ebediyen baş kötermey yatsınlar, yanlarından ötken-ketken yolcular özlerine bundan ibret alsınlar, dep Zeliha yüreginen-göñlünen savluqlaşqan anasınen köyünen Köz ögüne çoqrağını ketirip gizli sevgen avcı Asannı añıp, ğurur ile başını tik köterip, soñki kere tabiatqa suqlanıp, endi-endi çeçeklengen çağında, yaş başınen toymay tatlı canına ya kim ister yaşlıqta can bermege, ya kim ister ayatnı terk etmege. Çekinmeyip, çekişmeyip bir anda Taş kesilip, qatıp qalğan yolunda. Egizlerniñ ayaqları qaltırap, kemikleri şatur-şutur qırılıp, sıfatları titis çirkin deñişip, bir-birinen sögüşip ve dögüşip, bedenleri cansızlanğan uyuşqan, çarpınğanlar, ağızları qıyışqan, Közlerini siya qaranlıq basıp, başlarını kökreklerine asıp, ağrılarğa dayanalmay, çıdalmay, bir diremçik bile nefes alalmay, zafran qusıp, qara qoyu qan qusıp, imdat arap, de bağırıp, de susıp, bey balları cezaların alğanlar, Zelihadan bir qaç adım avlaqta, yan-yanaşa, taş kesilip qalğanlar. Ah, zavallı, ah sen ana yüregi! Şaşıp qalğan Zelihannıñ alına baltalandı onıñ bahıt teregi çeçek açmaz endi onıñ dalında, ana qızıñ etrafında dolanıp, defalarca quçaqlanğan, sıypanğan, ahır soñu aqiqatnı añlağan, endi maña bu dünyada, Ne kerek? Kimge kerek qurıp qalğan qart terek? Daa neler yazılğandır başıma, Allam, çevir meni de bir taşıña, ebediyen Baqar edim şu taşqa, taşqa degil, cigerime, qızıma. Pek yalvaram, degilim men bir şaşqın, Gece-kündüz diñleyindim sazıma. Dep Allağa can yürekten yalvarğan. Ufuqlarda boyalar ep qoyurğan, Yer inlegen, titregenler qayalar, Yağmur yağğan, seller aqqan dağlardan, Quşlar qaçqan, bağçalardan, bağlardan. Ğamlı ana bir ah çekken terenden, Dağ-qayalar qopıp keçken yerinden, Zavallınıñ ğayet ağır yanığı kim söndürür bu deşitli yanğınnı? Onıñ iyi istekleri dünyada qızı ile çevirildi qayağa. Nasıl etip qızından vazgeçsin, analarnıñ yüregine ne yetsin? Qol köterip, pek yalvarğan Allağa, Menim soñki istegimni red etme, Tañrım! Meni bu dünyada hor etme! Yañğız qalsam, dayanalmam derdime, dep o biraz sallanaraq yerinde, sanki dersiñ derman tapqan derdine, ses çıqarmay, titiremey, iñlemey, kederlenmey, öpke etmey, ökünmey, aqşam üstü, kün ufuqqa batqanda, Ğarip ana taş qayağa aylâna. Hatime. Köylülerniñ aytqanına baqqanda, yorğun küneş ufuqlarğa batqanda anasınıñ tizlerine yaslanıp, erkelenip, sevinip ve nazlanıp, yüreginiñ sırlarını Zeliha birer-birel, Söyley emiş sazlanıp. Aqşamları Asan avdan qaytqanda toqtay eken Zelihanıñ yanında, etrafında bir qaç kere dolanıp, şaatlarnıñ sözlerinen aytqanda tiz çökerek sevgilisın aldında afu sorap ve yalvarıp Allağa dua oquy, Zelihannıñ ruhuna. Vatandaşlar, qaçu boyu ketkende Qoş Degirmen köyüne de kiriñiz. Vay-Vay Anam qayasına yetkende onı mıtlaq siz ziyaret etiñiz. Pek yalvaram, Zelihanen anasınıñ aldında tiz çökiñiz, hoş niyetli oluñız, aileniz adından ecdatlarnıñ ruhuna üç Kulvala, Ve bir elhamd oquñız. İsteseñiz, sıypañız o taşlarnı, eñ qadimiy devirlerni añarsız. Savdilliknen siliñiz közyaşların, facialı ömrüñizni añlarsız. İnanıñız, adiy degil bu taşlar. Devirlerniñ ayı zarın çekkenler, halqımıznıñ tarihını saqlağan eñ qadimiy asıl dağlı ekenler. Ulemalar aytqanına baqqanda, yer bağrından doğıp ösip çıqqanlar, yurtumıznıñ yabancılar basqanda qalqan olıp, cavğa qarşı çapqanlar. Canlanğanlar, yerlerinden turğanlar, asırlarnıñ yuqusından uyanıp, ana Vatan toprağına tayanıp duşmanlarnı kökreginden urğanlar. Eger siz pek isteseñiz, taşlarnen laf etmege toqtalıñız, aşıqmañız bu yerden tez ketmege. Yanlarına oturıñız, ağır sabır oluñız. Acet istep qoluñıznı köksüñizge qoyuñız ve eñ güzel, hoş niyetli isteklerge uyuñız. Adet üzre temiz qalpten tekrar dua oquñız. Birazdan soñ diñleniñiz, taşlar tilge kirerler, asırlarnıñ sırlarını sizge destan eterler. Şahsen özüm qayalarnen defalarca söyleştim, soñki sefer men olardan böyle ikmet eşittim, Vatanıñnı yav basqanda, millet zulum çekkende, baba-dede toprağında halqıñ zeer içkende, Kelmeşekler dinimizni ezip taptap keçkende, adımızğa, şanımızğa hıyanetlik etkende, qalqqan olıp, qalq ayaqqa, yur halqıñnıñ aldında, sen yanmasañ kim yanacaq onıñ müşkül alına? Milletiñniñ maqsadına sadıq olmaq aliy baht, mustaqil ve azat Vatan? İnsan içün altın taht. Avgust yigirmi beş, biñ doquz yüz doqsan beş senesi, Qırım. Diñlegeniñiz içün sağ oluñız.